Atĩndĩrĩ mwarimũ haiya nĩguo kwainaga ũgacoka ũkerwo nĩ nyuo nĩ nyuo anyway ndoka kwaria ũhoro wa njohi gĩkũyũ-inĩ tondũ nĩ kũratuĩka nĩ ninĩte imwana nyingĩ mũno kũrĩa matũra-inĩ atumia no mbu no mbu ũũi ciana nĩ ciorire mwana wa mũthomithirie no we wĩciragia athiĩ cukuru no athiĩ harĩa club 45 athiĩ kũnyua cang'aa Wakora mwanake wa mĩaka 22 ena mĩgũtha gũkĩra mũthuri wa mĩaka 70. Rĩu he mũndũ ũranjũririe atĩrĩrĩ, mũkabira aranjũririe nĩkĩ gĩtũmaga agĩkũyũ manyue njohi gĩthemba kĩu. Niĩ ndachunguza ũhoro ũcio ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ, eh, agĩkũyũ aingĩ rĩ thĩna wao ndĩrona kameciragia ta TV ĩrĩa ya tene. Nĩwona TV ĩrĩa ya tene ũrĩa yonaga o channel ĩmwe? Agĩkũyũ aingĩ ũguo nĩguo ndĩronire mahana. Channel yao nĩ atĩ no mbeca iria ciĩ mũhuko, no mbia, mbia, mbia, meciria no mbia, ũgĩũkĩra mbia, ũgĩkoma mbia, ũkĩrĩa mbia, wathiĩ iria-inĩ mbia, hapana. Maica nĩ ũkwenda rĩmwe ũgokĩra ũ- ũgota kariũa ta gaka ũrona ke haha, ũkona kariũa, ũgathikĩrĩria nyoni, no rĩu we watongire, we, we wĩ mũtongu mũno, no ona ũngĩũkĩra, No mataranio hĩndĩ ciothe. No mataranio. Ai, rĩmwe nduge ũrugĩrwo tũirio twega ũrĩe. Nĩwanyita? Rĩmwe ndwĩtware mũkawa mwega ũrĩe. Tiga o gũtinda ũgĩteng'erania na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩ ihenya. Ng'ania nĩaragũrire ngari ũrenda kũgũra tayo. Ng'ania nĩarakire mũciĩ ũrenda kũgũra ta yake. Ng'ania nĩaragũrire thuti. Ng'ania nĩ ena nduka. Rĩu ta rĩu Nairobi ĩno Nyamakima na kũrĩa kũngĩ, ũrathiĩ ũgakora mũndũ ena nduka ithano, na ona ĩmwe ndangĩhota kũ manage wega. Wagĩrĩirwo wĩyũrie atĩrĩrĩ, mũhĩndĩ rĩ na ena mbia rĩ, ta rĩu ũrakora mũndũ wĩtagwo Chandarana ena nduka ithatũ kana inya na nĩ nduka cia mĩaka ta 40 ũguo, nĩwanyita? No rĩu we nĩũrenda gũkorwo atĩ wĩna nduka ikũmi, nduka icio ndũngĩci manage. Koguo niĩ kĩrĩa ndĩronire, ona kĩrĩa kĩratũma andũ aingĩ magĩe desperation na manyue njohi mũno nĩ ũndũ wa tamaa. tondũ mũndũ ndarenda kũiganĩra na karĩa kanini enako, ũririkane atĩ itumbĩ rĩu, itumbĩ nĩrĩo rĩkũragio, rĩgakũra rĩgatuĩka njogoo, no rĩtĩciaragwo rĩ njogoo, na nĩguo ndaiga, anake aingĩ arĩa me desperate rĩ, nĩ ũndũ araiga atĩrĩrĩ, Ngai ng'ania na twathomaga nake rĩ, ĩ ena nduka, ena ngari, ena kĩĩ, ena kĩĩ, wee ũgatarania maũndũ ma mũndũ ũngĩ mũno, ũkariganĩrwo nĩ gũthiĩ thabarĩ raini-inĩ yaku. Mũthenya ũngĩ mũteng'eri wa Kenya wĩtagwo Omanyala aracindanaga kũndũ gwĩtagwo South Africa eh, ndiũ kana nĩ Botswana kana nĩ South Africa mateng'erete 100 meters nĩ acenjirie focus yake hanini akĩhũgũra kwĩrorera andũ arĩa me thutha wake na agĩka ũguo rĩ akiuma raini-inĩ yake hanini na nĩ ũndũ wa ũguo akĩonio red card tondå nä aima kandi raini-inä yake nä we å gå tongoretie no nä aheo red card rä u onawe å rä a ndä renda gå kwä ra kuma må thä maintain your line ũgĩteng'era maintain your race nĩgetha ndũkagũrũke nĩgetha ũtige gũkorwo wĩ desperate nĩgetha ũtige gũthiĩ macohi-inĩ okorwo ngai akũhete hinya wa kũrĩmĩra andũ we marĩmĩre biũ okorwo ngai akũhete hinya wa kũhatĩra andũ mahatĩre biũ he president wa america wathire kũ visit kũndũ gwĩtagwo kũrĩa atlanta kũndũ kũrĩa rĩu andũ matũmagwo kwa mweri agĩcamania na mũndũ ũmwe wahataga hau akĩmũria we wĩra waku nĩ ũrĩkũ gũkũ Akĩmwĩra, Niĩ wĩra wakwa nĩ gũtũma andũ kwa mweri. Nĩ waigua, nĩ kũhata ahataga, no nĩ amwĩra wĩra wake nĩ gũtũma andũ kwa mweri. Kwoguo nawe ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, we ndũkĩte gũkũ gũcindana na ng'ania, ndũkĩte gũcindana o naũ kana naũ, tondũ at the end of the day mũndũ akomagĩra gĩtanda kĩmwe na arĩaga irio thani ĩmwe. Kwoguo ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ihenya rĩu ihenya rĩu nĩrĩo rĩratũma ũtuĩke desperate wĩ mũtumia ũraiga ĩ ng'ania ena ciama ikũmi ĩ ng'ania akĩire akĩte nyũmba ĩ ng'ania anga gwake kwĩna itambaya cia itĩ anga kwĩna kĩ anga mũthuri wake nĩ mũnoru nĩ kĩ onawe waku ndũtuĩre o kahora maintain your line na nĩguo andũ ona Amerika meragwo atĩrĩrĩ ũgĩteng'era Olympics ũgĩteng'era Olympics tiga gũtindĩrĩra ũcio ũngĩ we ũrĩa ũtirainĩtwo teng'era biũ teng'era break your own record Nĩwanyita? Ĩtagwo personal best. If today you can break your personal best, your personal record, nĩguo ũcoka ũka break world record. No ndũngĩ break world record ũtambĩte kũ- kũ break personal best. Kwoguo rĩngĩ enda gũkwĩra, Gĩkũyũ-inĩ, nĩ tũtigeni gũtinda tũcangĩire arĩa atĩ mena makari, gũtinda ũgĩita ruta atĩ nĩ ũndũ ng'ani ena, ena ngari, kana ena mũtumia mũnoru, kana ena nyũmba nene. Aca, we ruta wira waku na kĩo na ngai mũthenya ũmwe one day one time your day is coming don't lose hope don't go into alcohol because this country needs you mani waciarĩtwo nĩgetha ũgeka mambo ũgatenda mambo nĩguo motivator mchekeshia kwĩra cheers na mũnũmĩrĩre youtube nĩ john motivator ndũng'ũ na tiktok mũkĩnũmĩrĩre eh, motivator mchekeshi na mugagaikia kanyamå namba nä 0722733882 gĩani na mũthenya mwega friday ĩyo nĩ nyuo nĩ nyuo ithe tiguo ũkĩmenywo na mũbango